Parazitler we kalmar oýny, ýagny Igra kalmarov. Dünýäde iň meşhur bolan iki sany kinony köpler görendir, tanaýandyr. Bu gün dostlar, Şaýlan lezzeti studiýamyzda Master Li myhmançylykda. Master Li, Şaýlan lezzeti studiýamyza hoş geldiňiz. Salam dostlar, çagyryňyz üçin sag boluň. Hoş gördük. Dostlar, Master Li Bu gün Şaýdan Lezzet studiýamyzda türkmen dilinde bize Koreýa aşhana medeniýeti we beýleki dürli aşhana medeniýetleriniň tagamlaryny taýynlap görkezýär. Masterly, bu gün Şaýdan Lezzet studiýamyzda siz nähili tagamlary bize taýynlap bermekçi? Şu gün tomatly sup s moreproduktymy, butno perwoýe.

Gyzykly tagamlaryny taýynlap görkezýär we syrlaryny öwretýär.
Kömelege alýas. Soňam şeýdip dogrymyzy.
Kömelegi nä kesmelidigine çenli maňa Andreý görkezip başlaýar. Onda näme ellikleri geýýäs, başlaýas. Häzir studiýamyzda taýynlaýan naharlarymyzy biz özümiz iýäs-de. Soň şoň üçin ellik geýmek hökmanmy? Sen elligiňi geý-de, kes başla. Saglygymyz üçin, özümiz üçin

Kalmaryň daşynda ýukajyk. Hawa, plýonkalyk nemesi. Plýonkajygy bar diýýärler.
Masterly şu arada bir alty aý mundan öň internetde meşhur boldy-da, Kalmar oýny, Igra kalmarov kino. Gördüňmi şo kino? Hawa, hökman gördüm. Žestokiý i oçin interesnyý boldy indi. Çysna gara salamagy. Tarelka salaýyň-a kömelem. Hawa, onda sap bolýa. Gepleşigimiz täze başladyk we bu şaýlan lezzetli gepleşigimizde dürli medeniýetiň tagamlaryny, şol sanda hem öz türkmen aşhana medeniýetimiziň tagamlaryny taýynlap, syrlaryny we dürli lezzetli tagamlary siz bilen Paýlaşarys şaýlan lezzeti. Dürli medeniýetleriň tagamlarynyň lezzeti. Masterliniň aýtmagyna görä, kömelek kesenden soň pyçagy hökman ýuwmalydyýar. Li, näme üçin bu gün moreproduktdan bolan

Organizm çelebeka. Türkmenlerde gyzgyn howada öňki ak çal içilýärdi, şol günden goranmak üçin. Dostlar, koreýlerde bolsa tomatny çorba edilýär ekeni, more produktalary goşup. Masterly, şu türkmen aşhana medeniýetinde esasy ýaňky lakga balyk diýä, bekre balygy, Hazar deňzindäki leňňeçler bar, beýleki balyklar bar. Sazan, ýaňky gyzyl teňňe balygy, şular has köp meşhurdy. Kalmar, mezi, häzir soňky döwürlerde şuň ýaly naharlar iýilip başlandy. Hawa. Kalmar, medioň näl peýdasy bar adam organizmine ýa çagalara? Çagalara želatina poka do on alty ýaşa çenli.

Kesdim beli. Nähili nemesi? Boldumy kesişim? Normal. Şo da.
Men aşhanada iň gowy görýän zadym şu taýyn bolan nahary hezledip iýmekde. Ana nahar bişirmeli bolanda bir ýumurtga bişirip bilýän, ondan bir kolbasa bilen pomidor gowrup bilýän-de, kän nemäm ýokdy. Ýöne indi sen ýaly güýçli powurlar bilen işleşibersek, öwrenermi nahar bişirmäni?
Hökman. Deňiz önümlerini goşup bişirýän tomatly supuň syry nämede? Näme üçin seniň çorbaň beýlekileriňkiden has üýtgeşik bolýar? Syry ýok. Glawnaýe praýlno wybirać temperaturu. Spesiýa goşanda, şo spesiýalary goşan wagty spesiýalary gyzdyrmaly. Spesiýa gyzan wagty ona wydilýaýat efirnyý masla.

Andreý seň syrlaň näber biz kanalymyzyň podpisçiklerle paýlaşsak şoň saňa konkurent bolmazmy olar. Konkurent?
Men beli pikir edemok. Men begenýän adamlar öwrensin meň bilen zatlarym men paýlajak. Masterly dostlar gaty dobry adam eken aslynda masterlyny gepleşige çagyrmazdan öň Andreý men dogrymy aýtsam şu igra kalmary görenden soň birazrak nemetdimde Eliňize pyçak, palta alyp, bärde şowy görkezmeli welin, onam Näme adamyka Andreý? Ol kung-fu zadam bilýärmikä, bilenokmyka diýip bir çekindim. Ýöne, görýärin dostlar, Andreý Li örän şeýle şähdaçyk adam eken, öz näçe ýyllyk gymmat tejribelerini arkaýyn biz bilen paýlaşýar. Siz onda pomidorlary kesiň. Bolýa.
Onda men pomidory kesip başlamazdan öň bir owurt suw içeli. Sebäbi salkynjak şu tomusyň gününde suw içsek, olam sen ýyly nastreniýaňy göterer. Parahat markasyndan eçil ülje sogundan içip, yzyny dowam etýäs. Masterly baş üstüne. Sag boluň.
Koreý medeniýetinde ülje sogy içilýärmi, barmy?
Hawa ba.
Edil Swery wirus ýaly.
Toşna kapkary.
Oho. Bolýar eken. Mende-de bolýar eken. Çysmagy dograjak bolsaňyz, şeý diýip, üstünden pyçak bilen ýa palta bilen basmaly i onuň şeý diýip taýýar bolup dograýmaly ekeni. Hawa. Indem dograýaň şeýle-de.
Hawa.
Koreýa kuhnýasynda näme başga üýtgeşik fişka diýilýär orsça aýdanda, aýratynlyklary bar? Fişkasy ajylykda. Ajy? Hum.

Kislo ostryý. Şu nahar bişirende şeýle kolbasa durýar-a, kesip bişirip oturany bir bölek alyp iýýäň. Bişip duranda bir bölek alyp iýýäň. Ondan ýa ýaňky ejem nahary bir et zat gowrup duran bolsa, gelýän bişmänkä ýene bir bölek alyp iýýän. Şunuňam bir lezzeti bar-a. Hawa.
Nädip öýdýäň şony? Etýäňmi senem nahar bişireňde? Biz diňe

ýapon, hytaý kuhnýalaryndan bir hepdede bir gezek, iki hepdede bir gezek zakaz edip iýersiň. Olar seni günde, günde özüň bişirýän, günde näçe porsiýa bişirýän. Seň üçin onuň kän bir nemesi ýokdur, gyzykly nemesi ýa. Men nahar bişirende, her nahar bişirende men lezzet alýan. Lezzet alýan öz söýgim goşýan. Aý sagol Andreý sen şuwagt türkmençe aýtjak bolup biraz kynçylyk çekýäň görýän welin ýöne neme ol edil sen teatrda artistler zat oýnanda elini şeý şeý oýnaýar. Dostlar Andreý türkmençädir gepleşik gürrüň berende Pyçak zat ýatdan çykýar, kellesi diňe ýaňky Perewoz edip göz öňüne gelip elini şeýdipdir. Men arkaýyn, men işläp duran ýerimde sen bilen gürleşip bilýän, aýdyp bilýän-de.
Boldy. Andreý bir zat bar-da, men häzir şu çesnogy dograýanym bilen ol naharyň soň näl tagamy näl boljagy nememi, garantiýa barmy şuň tagamyň süýji boljagyna? Türkmenlerde iýmesem ölerin diýip bir söz bardyr bileň. Onuň nahar süýji bolmasy, aý sen dogradyn ýa sen etdiň zat. Ýa mümkin näme üçin diýse şuwagt krupna dograýaň sen. Şu uly boldumy şu? Hawa. Mundan hem kiçeldi indi. Şo birden nahar süýji bolmasa, znaçit seň çesnogyň günäkär. Dostlar şu wagt görýäňizmi, taýagyň gurujy maňa degjek bolup otyr, özüm aslynda Özüm aýtdym bolmasa ýadyňa düşenokdy welin indi bir nädip men mundan maýda nädip dograýyn şeýdäým etse bu. Boldy boldy. Telewizorda.
Daway indi bol passes. Jezene bırak diýip biri bara şol neme etýara şeýdip dograýara bilýän. Ullakan gylyç ýaly şo göz öňüme geldi. Burak. Sen şo Burak Nusret ýaly meşhur bolasyň gelýämi? Ýok.
Näme üçin? Hiç haçan. Näme üçin? Men

Häzirem hem kafede konkurentiň kän bolsa-da, nädip sen klient çekmeli, nädip? Diňe tagam bilen. Naharlar tagamly, tagamly bolmaly.
Dostlar, El Çapýas masterly meşhur bolmasa-da, konkurensiýadan gorkanok. Ýagny öz naharlarynyň tagamy bilen müşderileriniň söýgüsini, ynamyny gazanyp bilýändigini aýtýar-da. Bolly.
Bolýar.
Boldan bolsa indi näme etmeli? Gowur baş ses, sen gowur. Men gowuraýynmy?
Hum. Dostlar, men häzir ömrümde birinji gezek tomat suw, tomat çorbasyny gowurýan deňiz önümlerinden görüp. Wok skoworotkany gyzdyrýas, guýdup. Şonda lýuboý skoworotkany gyzdyp, ýag, ýag bilen gyzdyrsaň, şonda skoworotka ýapyşanok hiç zat. Üstünde. Onu emekim bilýärmi ka diýende? Ha?
Onu emekim bilýärmi ka diýende? Doktor şu wagt kalelen ýene bir sözüni öwrenip, ýa guýsaň ýapyşanok diýýär skorod. Öýdüp.

Hemmesini. Owo. Gorýan garmagy. Pajalsta.
Kalmar, krewýetka, medýa. Birinji gezek özüm şony gazana salyp garyp oturyşym, öň bişirip göremok. Ýöne menem ýumurtga urup gördüm, kolbasa urup gördüm, tan kolbasadan ýöne. Muny birinji gezek edip görýäňmi? Koreý tagamlaryny türkmenler gowy görýär. Hawa hawa bizde
ýarymdan köpüsi türkmenler zakaz edýärler. Näl ýagdaýda zakaz etýärler? Doglan gün bolanda-my ýa işde obed diýýärlermi ýa Köplenç hawa işinde işine ofisine zakaz edýärler. Dostlar şu wagt deňiz önümleriniň ah ysy çykdyda bu ysy diňe şu wagt Kim ştaýda bolsa şolar ysyny duýup bilýärler. Indi çesnogy goşmaly. Hemmesini goşaýynmy? Ýok. Hemmesini goşmaly däl? Ýok, ýok.
Sarymsagyňam azyragyny goşmaly ekeni, hemmesini goşmaly däl. Zwerski apetitim açyldy we bilýän ýöne bir iýesim gelip dur ýaly bar. Hawa. Indi sag kömelek goşýas. Deňiz önümleriniň üstüne kömelegi goşduk. Kömelek bar ýagyny çekip aldaňmy? Hawa, hawa. Çeker.
goýduklar. Dogrymy aýtýan şu wagt bar pikirim aklym şu ysyna gitdi. Kamo şu podgorä etmek çyga.
Näme edip näme etmeli ýag guýmalymy. Ýok ýok
pod porezçi nada. Dostlar düýbi ýapyşmaz ýaly tiz tiz garmaly diýäde şu wagt kömelek ýaňky deňiz önümleri hemmesi garyp hemmesi garyşyp bir şeýle ah tagamy gelýä. Aslynda şeýdip garmaly ony
Oooo muňa maýster diýilýär dostlar ine. Ses barmagy. Asagy ýaňy. Hany men hem edip bilýänmi?
Howoo çekmeli çekmeli yzy. Ýa mende bolanok. Mende bolanok dostlar. Ussat derejesi bolany üçin muňa maýster li diýýäs. Görýäňizmi? Wok skoworotkany pyrlap durşuna. Ine. Gepleşigi dowam edýäs. Limon goşýas, pol limona, ýarym. Dostlar şu wagt gepleşikde men powur boldum Andreý alyp baryjy boldy. Rolumyz üýtgedi otdy sebäbi men powurçylygy has gowy gördümde. Andreýiň indi alyp baryjy, bloger bolup dowam etýär. Sen powur boldyň.
Sen meň powarum bolduň. Pomidory salýas.
Gepleşigimiz dowam edýär dostlar. Şu wagt naharymyzyň üstüne pomidoryny goşup gowrup başladyk. Men powar boldum. Masterly alyp baryjy boldy. Haçan indi nemesi gelýär? Degustasiýa edilýän ýeri. Şeýle öýde biz nahar bişirende alyp. Diýip durýas sen. Hawa. A munda bolanokmy şo medialar indi nädem etmeli.
Onda duzlamaly, ondan soň duzuny görýäs iki gaşyk. Şuny ýalymy, doldurypmy? Onda ýo ýo onda bir bolýa. Görýämi şu. Duzam goşýas. Ýenemi ýa boldumy. Boldy boldy.
Masterliniň syrlary başlaýar şu taýda näme spesiýalar goşýada duzdan soň. Şony gyra çekýäň.

Hawa, indi garyp galýar. Doktor Şwart özümi gaty bagtly duýýan, sebäbi ilkinji gezek men ömrümde Günorta Koreýa medeniýetiniň tagamlaryny taýynlaýan, olam Master Liniň goldaw bermeginde, ynha Master Li maňa nähili taýynlamalydygyny görkezip dur. Gyzlaryň ýa gelinleriňiziň göwnüne ýaramak isleseňiz ýa ejeleriňize şeýle sýurpriz edeýin diýseňiz, ynha Üýtgeşik bir resept, üýtgeşik bir peýdaly tagamlaryň bir görnüşi, tomat çorbasy deňiz önümleri bilen. Srazu lýubuý winu zagladiş. Indi tomatny sok goşmaly. Dostlar, eçil tomatly sogyny gönden-göni şul nahara guýaýmaly ekeni, çorbanyň, ýagny tomatny Sokdan tomatny çorba alynýar eken. Eçil ol gowy sok ony şeýle özüni şeýle içseňem gowuda Andreý. Hawa. Ondan oho oh. Deňiz önümleriniň üstüne sogam guýduňda. Sogam ýüzi göterim tebigy önümlerden bolan sok. Dostlar birinji gezek görýän içilýän tomatny sok şeýle na eçil sogy göni Guýlup çorba edilýär. Tomatny çorba, tomatny sokdan edilýär ekeni. Ynha, deňiz önümleri. Andreý ýene duzam goşdy üstüne. Häzir indi nemesini görýäs. Nähili bolýar indi. Andreý sen eçil sokdan goşduňda, a onda pomidor näme üçin kesip dogradyň? Sen pomidor dla swežosti budet.
A bu sogan täze çykan sok.
Ha ol nemeler üçin a? Ha diýmek pomidor bul ýaňky deňiz önümleri üçin gerek. A çorbasy üçin eçil tomatny sokdan goşulýar eken da. Şeýle bir aly. Indi duzuny görmeli.
Lasga bilen görübereli. Ah türkmenlerde bir söz bar. Bissimilla. Bissimilla.
Yssy pille.

Biz şu kolbasa dogranda Andreý men prosta iýmesem bolanokda bilýäň. Ýok iý hökman iý onda bolmasa. Uzynlygy bir santimetrden edip kesip çykmaly ekeni dostlar. Ynha Andreý kolbasanyň özi nähili tagamy? Hawa gowy.
Örän süýji.
Oň Salada ýetirelim Andre men şu wagt eýýäm başladym diýen. Ýeter ýetireris. Kopçony kolbasada bar. Hany şöhrat dostlar
ýurdumyzda taýynlanýan iň ýokary hilli şöhratlaryň ýagny kolbasalaryň birisi bu gün master li şol bilen bize gyzgyn salat taýynlap beripdir. Salatyň ady näme diýlen Andre? Salat beli.
Belý?
Da.
Ak salat. Ak salat.
Andre men ahotniçi kolbasana dograp boldum. Hum, ýarymyny iýip boldum diý. Ýarym, başda ýarysyna iýdim eýsem. E şul gowy ýeri bar-a şu kolbasanyň. Gaýnatmak gerek-le, gowurmak gerek-le, şeýle iýip bolýar. Ýa.

Şaýlan Eziz studiýamyzda dünýäniň ähli medeniýetleriniň aşhana şedevrlerini paýlanyp görkezýär. Biz bilen işleşmek, biz bilen habarlaşmak we öz gyzykly reseptleriňizi, önümleriňizi paýlaşmak üçin

görersiňiz.
Hazir seň saladyňy görerin neme holodilnikdaki iň tagamly iň gymmat ingredientlerden goşup hany görerin Andreý hazir nähili salat bişirýär. Andreý alyp baryjy menem powar bolup otyryn. Bu taramada keseýin ýa gerekgä? Hawa.
Ak salat diýdiňmi Andreý? Hum. Bu nememi maýonez goşulýamy? Hawa. Şondan ak bolýamy?
Hem gaýnadylan ýumurtga goşýas.

Ýörände ol myşsany hiç hili işledenok. Hereket etmeýän ýeri bolýar. Hawa, şonuň üçin gaty nežnyý bolýar şol ýeri. Malyň etinde iň gowy ýeri onda nämemi? Bonfile bolýarmy ýa? Iň nežnyý, hawa. Samyý nežnyý. Tibon steýk diýlen ýeri bolýarmy şu? Ýa ýaly. Da, wot tibon steýk bir bir bir tarap bolýa antrikot. Bir tarapam kiçjiki ýeri şu bonfile şol. Ha, şu tarap, ha?
Hawa.
Tibonyň Bir tarapy gaty ullakan ýer etli, azjyk etli şo bonfile şo. Wyriska nazywaýtsa. Dostlar tibon steýk gaty meşhur naharlaryň birisi Ýewropada. Şu wagt soňky bir dört bäş ýylyň içinde Aşgabat şäherinizede dürli steýk hauslar steýkiň görnüşleri öz meşhurlygyny alýar. Mysal üçin Hanet diýibileris başga-da bir giden steýk hauslar kän. Ynha Andreý. T-bone steak diýilýän steikiň bonfile bölegini alyp, şondan taýynlaýar ekeniň. Bonfile-de ýaňky göläniň hereket etmeýän bölejigi, şoň üçin hem eti ýumşak bolýar. Gyzgyn howada buralyp. Browd içil sokdan içip, ondan soň dowam eden. Güýçlendir diýen.
Dostlar, ýurdumyzdaky ýüz göteren tebigy önümlerden bolan içil soguna sag bolsun aýdýarys. Onam başga näme bilen meşgul koreý naharlary Andre? Başga?
Awa.
Renşen mysal üçin e, men bilýän zadym şu Günorta Koreýada renşen kosmetikada, naharam hemme zat renşen ulanýarlarda. Renşen başdan çaý, çaý upotrebляют, napitik. Indi master bile maňa aýdyp durýar. Häzir men ýyly salat taýynlaýar. Ak şäherimiz Aşgabatda Ak salat şu gün Şaýlan lezzet studiýamyzda maýster Li bilen taýynlaýas. Indi et salýas. Birinji et salýas a? Hawa. Bon file. Bir gada goýaýyn ýa şeýle ýuwaş ýuwaş goýaýyn. Ýa hemmesini bile.
Bilemmi srazy? Oho.
Hemmesini bile goýaýyn. A to nerawnomernony požarits.

Wokfut diýilýäne. Hökman onýa skowrodka gerekdäl, obyçnyý şonýa skowrodkadan bişirip bolýa. Ha onda-da bolýan a. Hawa. Şu wideony görýän ähli agzalarymyzyň öýünde şu ak salat taýynlamak mümkinçiligi bar ekeni. Söýgüliň bilen ýa maşgalaň bilen nahar bişirende sen bişirýäňmi ýa o bişirýämi?
Men öýde nahar bişiremok. Men öýde iýemok. A sen öýde bolsaň nahar ýeňok. Diňe kafede iýip içýäň. Hawa.
Ýaksyň-a. Ýakdymmy?
Hawa. Men ýakdymmy? Hawa. Kim ýakdy? Ol nädip ýakdym? Men entek seň aýdyşyň ýaly edip durna. Näme edeýin häzir? Dostlar, Maçliniň sogany göni bir sekuntda dograp pytradyp taşlady. Sebäbi men eti azrak ýakyp başladym.

Bolýamy ýene de. Goja okuwçy boljak ekeniň. Aý, sen ýaly güýçli powurlaň saýasynda bizem bir zatlar öwrenip galarys Andreý. Kömele goşmaly şampinýon.
Andreý sos, sen maňa zatlary dogradypdygyň bilen özüň bir sekunt deýin mesel moment dograp taşladyňmy? A?
Ýogsa ýan taşlady-da. Göle etimizi gowurdyk, sogan goşduk, onuň üstünenem kömelek goşduk.

On bäş, ýigrimi sany her dürli naharyň görnüşlerinden zakaz gelse nädip ýetişýär? Biz naharlaryň köplenç sanýa kesilip zagotowka edip goýýas. Mysal üçin günde on porsiýa gişse şu on porsiýalyk taýýarlap öňünden taýýarlap goýýas. Şonda zakaz gelen wagty çalt çalt göni skowrodka oklap, skowrodkada bişirip göni ugratmalyda. E şony ýaly. Şeýdip kesip durmaýas wagt gidirip oňa. E şony bara öýdäki aýallar şeýtse näme bolar e. Taýynlap kesip haldylyga salyp goýýa işden barýaň göni bäş minuta tapyryp tutup. Işden barmaly bir sagat, iki sagat. Ol günde her dürli nahar bişirmeli aýallar. Bizde şo bir naharlar gidýä.
Öýde gelneje bişirýämi ýa sen bişirýämiň nahary? Men hiç zat bişiremok öýde. Barýan. Işden soň işdägi bişiren nahallarym ýetik. Irden gaýtýansyň, agşamam barýansyň diňe işleýip işlemä. Kafede ir içýäňdä? Hawa.
Ýok. Hemme powarlar öýünde hiç haçan bişirenoklar. Indi duzuny saldyk. Indi peýnir goşýas. Syr gauda,
peýnir. Näme syr diýýäň muňa? Gauda.
Ýumşak görnüşli syr goşýas.

Maýonez näçeräk goşaýyn? Soň ýarymyny sala. Näçe gram? Iki ýüz gram.
Iki ýüz gram, kak raz ýüz gram. Ýüz gram da.
Bir porsiýa elli gram gidýär. Aşlar iki porsiýa taýyn alyp diýseň. Şu wagt biz hawa.
Salat maýonezi bolsada hökman ýag salmalydyr içine. Näme üçin diýse, w produktah bywaýt wodorastwarimoý witamin i žirorastwarimoý witamin, poetemu obezatino masla ýag goşmaly. Şo witaminleri zadeýstwoýoştup. Maýster Li şu wagt has gyzykly zat aýdyp berýärdi. Ýagda ereýän witaminler bar diýýär, suwda ereýän witaminler bar diýýärler. Şonuň üçin maýonez goşsaňam hökman gapdalyndan ýagam goşaýmaly diýýär. Kän däl, az-owlak. Näme ýag goşmaly? Näni ýag goşmaly? Metkemi ýa? Ýok, obyçnyý rastitiýnä. Şu goşanyňyz bolýamy ýa ýene goşmaly? Hawa, hawa, boldy. Goşduk-a biz ony. Ýeşil maýonez.

Powurdy, güýçli powur. Onuň başga powurlaryň bişirýän naharlaryna nädip seretýäň, nädip baha berýäň? Başga powurlardan nahar dakädip iýýäňmi ýa ýygyň? Hawa, iýýän.
Mysal üçin, näme powurlaryň naharlaryny iýýäň? Köplenç, türkmenleriň. Dostlar, Masterly özi şeýle üýtgeşik koreý naharlaryny bişirse-de, türkmen palowy bilen türkmen dogramany görsem, durup bilemok ýaly. Hawa.
Hemmesini goşaýjak maýonez. Hawa le hemmesini goşup goýar. Dograma dagy bişirip bilýäň. Dograma
gaty gowy görýän. Daže ýesi naswat bu ne zawod idut dograma kuşt. Gelin tarapdan gyz tarapdan diýip baryp iýip gaýtýansyň näme diýip. Tapawut ýok baryp iýiberýän men. Ha sen toýa zada barsaň gön delegasiýadan gel diýip kabul etýändirler.
Ýöne gepleşigimizi dowam edýäs şu wagt. Kerim sagady goýýa owadan edip. Gaty owadan bolmady, ýöne owadan diýeli.
Masterly häzir stiklýannyý lapşa taýynlap görkezýär. Stiklýannyý lapşa nähili taýynlanýar? Häzir master diýlen dostlar ählimiz bile öwrenýäs. Türkmen tagamlaryndan haýsylaryny gowy görýäň öýde iýmäni? Dograma.
Eý bolmanam bara şu biziň dogramany iýip gören bir adam bara dograma göni aşyk bolýar o adamlar. Näme üçin dograma şuň ýaly tagamly bolýar bilýäňmi? Näme üçin?
Sebäbi dogramanyň düzüminde ýaňky et olaň bir giden zady owunjak edip dograp.

Azjyk kakýa.
Bolgar burç arsalanda dostlar içiniň şeýle galýan ak ýerleri alynýar ekeni we şol tagamy diýýär, ajy tagam berýär diýýär. Şol içinde tohumy bilen bagly hiç hili ajy zat galmaz ýaly edip etmeli eken. Şo uzynlygyna kesmeli meňki ýalyk. Bizde has hem medeniýetde gelin-gyzlar öýde köp nahar bişirýärler. Adama bir zat berilýärdi. Käbir adama.

Tejribeden gelende.
Öz stiliň bolýa şonda naýdýotsa swoý stil. Et dogradyk solomka bilen, solomka, käşir, bulgar burç, sogan, pomidor. Funçozy öňünden gaýnadyp goýduň. Ony gaýnak suwa batyryp, içine salyp bäş minut dursaň özi şeýit çişýär.

Ýöne eti şoňa inçe kesmeli. Hem tonka. Inçe, inçe. Tonka. Ili kak nazywaýatsa.
Eti inçejik. Owa, inçejik. Hem galyň et kesmeli. Kesmäň galýaň. Galyň kesseň marinowka ne proýdýot. Tam netu takogo. Umuman dostlar etiň iki görnüşi bar, bir ýumşak görnüşi bar, bir hem gaty görnüşi bar ekeni. Onda gaty et maýrylmagy kesseň, tizlik intejik edip kesip etmeli ýa. Ýa-ki ýumşak et bolsa onda ony bütinligine maýrylmagy kesip bolýar. Ýa ony garry, garry mal ýa-da ýas mal onam

Özüňiz öz öýüňizde, öz aşhanaňyzda taýynlap, tagamyny barlap gören bolsaňyz, bize kommentariýada ýazyň. Biziň Çaýlan lezzet studiýamyzda taýynlan wideomyz size şeýle tagamlary taýynlamak üçin peýdaly boldumy, bolmadymy? Pikirleriňizi paýlaşyp, bize goldaw berip bilersiňiz. Soňunda pomidor goşýas.

Görşüňiz ýaly, steklýanyny lapşa tagamy häzir bilen iýip görýäs, degustasiýa edip görýäs, nähili bolup dur tagamy. Siz bilen bile taýyndan naharlanmagy, oturyp iýilýän wagty gelýär. Kim bize goşulyp tagamlary iýesi gelýän bolsa, hökman kommentariýalarda ýazsyn. Gepleşigimiziň iň gyzykly pursady dostlar, ynha Masterly bilen taýyndan tamak çorbamyz, içine dürli görnüşli deňiz önümleri, han şöhlat ýaly bir giden şöhlatlaryň görnüşleri, gök önümler we na eçil, tomat sogy goşulyp taýynlanan çorbamyz taýyn boldy. Dürli şöhlatlar we etleriň, peýniriň görnüşi goşulyp taýynlanan gyzgyn saladymyz we stiklýannaý lapşa üç tagamymyzam taýyn boldy. Geliň indi bolsa tagamymyzy dadyp göreli we baha bereli. Şu Türkmen çöregini batyryp iýmäne gaty gowy çorbada. Bizde şu çöregi batyryp iýsem. Hum. Andreý, çorbanyň düzüminde krewetkalar, medýalar. Hum. Ämen bu. Tamam, ötdümi?

Gaty üýtgeşik, düýbünden başga bir tagam, ys we şeýle bir ýakymly tagam bolupdyr. Ýyly salat, ak salat. Dostlar tagamlary örän gowy aýdyp ýörýänler. Meň ömrümde iýip gören iň gowy tagamlarymyň ak salat, tomatny çorbasy we steklýannyý lapşa. Masterly köp köp sag boluň eliňiz dert görmesin. Gaty tagamly bolupdyr. Biziň gepleşigimize geleniňiz üçin köp sag boluň. Size sag boluň çagyrygyňyz üçin üstünlik. Işiňizde. Dostlar, Na Master Liden şeýle üýtgeşik tagamlaryň nädip taýynlanýandygyny Şaýlan Lezzeti gepleşigimizde öwrendiňiz. Gepleşigimiziň beýleki tagamlaryny, beýleki wideolaryny gaçyrmaz ýaly, kanala agza boluň. Dostlar, şeýle üýtgeşik tagamlary taýynlap, siz bilen paýlaşmak üçin bize goldaw beren ýurdumyzyň Parahat brendine Eçil, Josh, Hançay, Ozi, Okey we markalaryna köp minnetdarlyk bildirýäs. Eçil, dürli-dümen seçil, ýüz göterim tebigy önümlerden. Şaýlan lezzeti gepleşigimiz iň gowy dünýäniň lezzetleri bilen siz bilen. Indiki wideolara çenli biz bilen galyň.